ई की करै छी मोबाइल भाइयो ना मतलब अहाँ हरदम गेमे खेलैत रहबै मोबाइल में तो चुप चुपचाप खड़ा बक देख मतलब अहाँ मोबाइल में गेम खेलबै हम खड़ा भऽ कऽ देखबै और कोनो काम नहि छै घर में नहि खाना के बनेतै तोर बाप वही छै हमर बापे खाना बनेतै तऽ अहाँके कथी लए लोलू हम हमर बाप माय जे बारह लाख रुपैआ देलकौ खाने बनबै लए अच्छा मतलब बारह लाख रुपैआ अहाँके देलक पापा तऽ अहाँ खाना नहि बनेबै नहि अतबे आग लगल छै पेट जाके दोसर बोका ले इतनी खुशी बो करे के नाम पर जे खुशी रे बहिन जदी खुशी चलैया बहिन चो पक्का हमरा मुगी के कोई पड़ा किया दिल के तोरी बहनी के एहन छले या ना तेन बहिन चो भ गेले पता नहीं केन और कच भ गेले जाय छी छुदर बाबा ले कोनो जंतर तंतर कर द बाबा केसिया में लाल पियर सो बेला कचरा कि श्याम लाल पिअ सोग न गजरा कोरिया हो रस लीला कर लीला कर बाबा के आगा में जींस ढीला कर ढीला कर चला हमरा ककरो आवे के आवास भऽ रहल छौ चेला आइ हमरा साथ कुछ नया होयवला छौ कुछ नया अन्दाज में होयवला छौ चेला कुछ नया होयवला छौ गुरु

कते नीक बाबा अंगूठी देलकै या आब हमरा बुझाइया ई अंगूठी पिन्हेलाक बाद आब हमर मौगी हमरा से झगड़ा नहि करते भगवान करे ठीक भऽ जाय सब कुछ जय भगवान गेम खेलै छी नहि नहि हम अहाँके नहि किछु कहै छी अहाँ खेलू ने अहाँ भरि दिन गेम खेलू आब हमरा कोनो टेंशन नहि बुझै छी किया किया किया कि अब एगो नौकर राखि लेलियै आ हँ अब अहाँके एकोटा कामे नहि करऽ पड़तै नौकर हँ देखियौ कामेके लऽ कऽ झगड़ा होइ छलै अपना आरके होइ छै ने कामेके लऽ कऽ झगड़ा तऽ जब नौकर रहतै सब काम नौकरे करतै तऽ अपना आरके झगड़े नहि हेतै हेतै इतनी खुशी नहि हेतै ने सएह ने कहू कतेक हमरा लग दिमाग छै कि अपना आरके झगड़े खतम एगो चीज पता यऽ कथी हम जाइ छलियै बाजार रास्तामे देखलियै एगो बड़ी नीक छलै कहियो कथी कथी देखायब देखऽ ने देखियौ कथी छियै तऽ बड़ सुन्दर औँठी छै बाप रो नीचा सोना ऊपर डायमंड कहू कते हम अहाँसँ प्यार करै छी ई बोखार नहि दै वाला मुनसा अइयो उठी लकेला कोना से शुरू छै कहीं भंडा ने फूटि जाय नहि नहि एह, रास्ता जाइ छलै आब देखियौ आब सब झगड़े अपना आरके खतम भऽ गेलै तऽ उठिए कोन बड़का भारी चीज छी छी कि नहि छी ना आ झगड़ा प- के बाद जे प्यार शुरुआत होइ छै तऽ कुछ तऽ गिफ्ट जबाक चाही ना हाँ तो बड़ सुंदर पिन्हू ना एकरा तऽ ई जे छै ने दहिना हाथ के बिचला उंगली के भजार छी अच्छा अहाँ बाजार लगाल रहिए आ एते दिन से अहाँ हमरा संग रहै छी देखो उंगली के तऽ मोटाइ पता छी ले जाइ छी बैगन पिन्हू ना दहिना उंगली में पिन्हू तऽ दहिना तऽ पिन्हू ना पिन्हू ना

बोल छो अंगूठी लगे आब काम करऽ लगले आब पक्का ठीक भऽ जेतै हमर कनिया कला मनिया सुते के हाँ अच्छा जा तऽ कनी देर अहाँ आराम कर ले उठो उठो उठो उठो आराम से जाओ आराम से जाओ

ओ बाबा रे बहिन जीवन केलकै सब कल्याण हाँ

हम अहीं साथ रहब हाँ राना राना मेरा कुटिया अभी बहुत खाली है है ना रे बाबा आ अब पहले से जे छिहत्तर गो है ए रे सा ई तू बुझे छी हम बुझे छी थोड़ी ना बाबा हाँ तू बुझाई अरे बोल जो कता गेलो बाबा तो बोल चोद

यौ हम एतऽ केना एलियै दू बहिन छै ओतऽ तू केना एली सब ओहिमे हमर गलती छै बहिन चचा ई सब नहि कुछ जाने के छै चलू घर चलू बड़ा झोल झपाटामे फँसि गेल छै लेकिन उठू उठू चलू चलू बहिन घर चलू हँ तऽ नमस्कार केना छी अहाँ सब उम्मीद करब कि अहाँ सब बढ़िया हेबै अहाँ सबके ई वीडियो देख के की सीख मिलल कमेंट में अहाँ सब जरूर बतायब आओर हमर राहुल जी अहाँके बता रहल यऽ कि वीडियो के आधार पर बनायल छै तऽ अहाँ सबके बता दी कि अहाँके घरमे कोनो तरहके रूसा फूली होइए तऽ अहाँ अपना पत्नी आ अहाँ अपना परिवारसँ रूठि कऽ नहि कतहु जा कऽ गलत कदम उठा लिअ ओकरा सुलझाउ आ एक दोसरके बातपर नहि जाउ ढोंगी पाखण्डीके बातपर नहि जाउ अपन घरके मैटर अपन घरके आदमी बैठि कऽ सोल्व करू सॉल्व करू ताहि जेना दुआरे एतऽ ताहि- इएह हाल हैत जे हाल हमरा भी दुनू कोई मे भेलै हँ, ताहि दुआरे अहाँ सबके बीच में ई देखलियै? वीडियो बनायल गेल छै ई बाबा छल देखै छियै अंगूठी देलकै अंगूठी एकरा पिन्हले कहलियै तबे ठीक हेतै तऽ वएह उठि के चलि गेलै कुछ हमरो तऽ गलती उ छलै सब उ सब देखियौ कोई भी अंगूठी दे कोनो चीज दे तऽ उ सब के नहि लियल करू बुझलियै अगर अंगूठी से अगर सही भऽ जैतै तऽ वएह किया नहि पहिनलकै अहाँके आबिके किया दिलेलै तऽ ओहि चीजके सोचू समझू आओर कोनो भी गलत कदम नहि उठाउ कोइ भी मैटर होइ छै तऽ घर परिवारके साथ मिलके ओकरा आ लगातार एहने वीडियो देखबाक लेल हमर चैनलके आ खास Subscribe कऽ करू। के कनिया के लेल ई वीडियो जरूर यऽ अहाँ सब ध्यान में लाउ की हँ चैनलके सब्सक्राइब करू अगर अच्छा लगल हैत कमेंट तऽ शेयर करू अगर ओहोसँ अच्छा लगल हैत तऽ कमेंटमे हमरा बतायब आ लाइको करि देबै लाइक तऽ वीडियो अच्छा लगत तऽ लाइक अहाँ सब करिए देबै चलू तऽ नमस्कार